Бу инде таң атканнан алып, кояш баеганчыга кадәр дәвам итә. Ләкин шушы тыелып тору гына ураза була микән? Әле тагын башка берәр әйберләрдән дә тыелып торырга кирәк түгел микән? Менә шушы Рамазан аенда нәрсәләрдән тыелып торырга кирәк икән, шулар турында сөйләшеп китик әле. Әлбәттә, монда санап китергә була, гөнаһ кылмагыз, гә итмәгез, болай итмәгез. Әмма уйлап карасак, тыелып торырга кирәк булган башка әйберләр дә бар. Ул безнең ислектә, күрә торган ислектә ятмаса да. Мәсәлән, хәләлдән тыелу. Бер караганда, ничек инде хәләл әйбердән тыелырга була? Безгә бит мөселманнарга хәрам әйбердән тыелырга кушканнар. Ләкин уразаның асылына карасаң, хәрам әйбердән без болай да тыелабыз. Мәсәлән, Рамазан аенда түгел, башка вакытларда да. Башка айларда да без хәрәмгә якын килмибез. Без хайван ите, дуңгыз ите ашамыйбыз, без аракы эчмибез, без шулай ук сүгенмибез, гайбәт сөйләмибез, таламыйбыз, кеше үтермибез. Моның кебек зур гөнаһлардан, хәрәмнән тыелып торабыз. Әмма Рамазан аенда без тыелып торабыз хәләлдән дә. Чөнки таң атканнан алып, кояш баеганчага кадәр без хәләл ризыктан тыелып торабыз икән. Ягъни, хәләл әйбер ашамыйбыз. Безгә болай да рөхсәт булган. Һәм шуңа күрә дә кайбер, мәсәлән, мөселман булмаган кешеләргә яки иманнары зәгыйфь кешеләргә бу гаҗәп тоелыр. Аллаһы Тәгалә безгә инде менә шушы күп ләззәтләрне тыйды, ә белгәнебезчә күп кенә гөнаһлар алар ләззәт белән бәйле. Инде хәзер Аллаһы Тәгалә безне тыя икән, хәләлдән дә ди. Яраган әйбердән дә ди. Ләкин менә шушы хәләлдән тыелып тору, бу Аллаһы Тәгаләгә инануның бер билгесе. Ягъни Аллаһы Тәгалә бездән тели икән, без хәрәмнән генә түгел, хәләлдән дә тыела алабыз. Ә бит хәрәмнән тыелу җиңелрәк хәләлгә караганда. Чөнки хәрәмнән тыелырга була, мәсәлән, аның зыянын аңлап. Кемдер әйтә, дуңгыз ите зыянлы, ди. Аракы эчсәң, организмга зыян килә, ди. Әйбер урласаң, төрмәгә утырталар, гайбәт сөйләсәң, сине яратмыйлар, ди. Шуңа күрә бу хәрәм әйберләрдән тыелырга була, аның зыяныннан куркып. Әмма хәләл әйбердән тыелырга була, бары Аллаһы Тәгаләнең кушканын гына үтәп. Ягъни Ул әйтте, Ул тыйды, Ул сорады, шуңа күрә инде мин аны кулланмыйм, якын килмим, диелә. Әлбәттә, хәләл әйбердән тулысынча баш тартып булмый һәм ярамый да. Әмма билгеле бер вакыт эчендә, мәсәлән, инде таң атканнан алып кояш баеганчыга кадәр үзең эшләп тапкан хәләл ризыкны читкә куеп торасың һәм сиңа булган хәләл хатының белән яки хәләл ирең белән йокламыйча торасың. Аллаһы Тәгалә сорады дип. Файдасы булса да бу әйберләрнең. Бу әйберләр сиңа рәхәт китерсәләр дә һәм башка көнне тыелмаган булса да, син аны үзең өчен тыелган итәсең. Менә бу Аллаһы Тәгаләгә ышануның, инануның бер билгесе булып санала. Шуңа күрә дә, әгәр дә берәр әйбер тыелган икән, хәтта хәрәм әйбер дә. Нишләп тыелган дип сорасалар, без әйтәбез, Аллаһы Тәгалә тыйган дип. Менә шушы ул ислам диненең нигезе, Аллаһы Тәгалә кушканны үтәү һәм аңа буйсыну. Вәссәламу галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.